Syýasy partiýalar soňunda öz ýalanlaryna bogulyp ýok bolup gider. Mark Twen. Essalowmaleýkim hormatly watandaşlar eziz türkmenim. Bu hepde içine birinji aprel bolany üçinmi ýa-da başga bir sebäpdenmi, örän gyzykly wakalara baý boldy. Men bu bolan wakalara öz pikrimi aýtmakçy. Ilki bilen ýurduň içine gideliň. Bagdatda hemme zat gülala-güllük diýlişi ýaly, zombi gutusynyň berýän habarlaryna seretseň, Türkmenistanda üýtgän zat ýok. Arkadagyň parasatly syýasaty bilen ýurt ösüşlere barýar. Toý-baýramlar dowam edip dur. Muňa dünýä şaýat. Nähili gowy. Amerikan dollarynyň çözmeýän meselesi ýok. Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Bileleşigi, umuman dünýä bir halkyň genotsidine, terrora, göz ýumýar. Türkmen delegasiýasy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Russiýa gitdi. Uly delegasiýa bilen. Bular duşuşyp, hasabat beren bolmaly uly agasynyň öňünde. Hemme zat plan boýunça barýa, taýynlyklar görüldi. Ikitaraplaýyn özara bähbitli ylalaşyklara gol çekildi. Eýsem, halkyň bähbidinemi? Elbetde ýok. Türkmenistan Türkiýeden öň Russiýa bilen ekstremizme garşy göreş boýunça özara ylalaşyga gol çekipdi. Bu näme diýmek? Ýurduň içinde ýa daşynda režime garşy galanlaryň ekstremizmde aýyplanyp, Öz güýç edaralary garşy çykaýsa kesekiniň eli bilen halkyny öz bähbitleri üçin ýok etmäge taýýar häkimiýetiň döwleti dolandyryp oturanlygynyň alamatydyr. Ägä boluň. Unutmaň garga garganyň gözün çokmaz. Indi daşyna çykalyň. Hasam gyzykly. Ýurduň içinde tragikomediýa dowam eden wagty, hakyky komediýa daşarda oýnaldy. Hiç sözüm ýok bolýan zatlara. Şonda-da pikirimi aýdaýyn. Meniň hiç biriňize duşmançylygym ýokdur. Emma halky aldamaň haýyş. Oýnamaň. Öz dokaýan ýalanlaryňyza özüňiz ynanyp, soňam masgara bolup otyrsyňyz. Esasy pikirimi aýdaýyn. Men siziň içiňizde syýasatçy göremok gynansakda. Ýutubda çykyp her gün gepleşik geçirmek syýasatçy bolmak däl. Bikanun prezident, tormoz, idiot diýip efirde çykyş etmegiňiz ilkinji nobatda siziň syýasatçy däldigiňizi görkezýär. Ýalanlary syýasy medeniýet etika bilen büräp Ýagny kagyza dolap çykyş etseňiz belki bu biraz täsirliräk bolarmyka diýip pikir edýärin. DWT hereketi. Size näme bolýa? Myrat Gurban. Aýyň ýigrimi dokuzynda biri çümmüklän ýaly hasyrdap hemmeleri otuz birinde Proteste çagyrdyň. Aýagaldygyna janly efir etdiň, polisiýa, MHM, harbylara ýüzlendiň. Eýsem, ol gurlan totalitar sistemany bilmän şeýle hereket edýärsiňizmi? Ýa bileleşip, komanda berlen wagty herekete geçýäňizmi ýogsa? Bu nähili kirli oýun? Haçan gutarar? Režime garşy galan kelläniň ekstremizmde aýyplanyp ýok ediljegine sistemanyň berk oturandygyna, ony Russiýanyň, häzirki döwürde Türkiýäniň hem goldaýandygyna aklyňyz ýetenokmy? Bu prowokasiýa dälmi? Türkmenistanyň içinde aýak aldygyna täze türmeleriň gurulmagy we owalkylaryň giňeldilýändigi hakyndaky informasiýalar, sentýabr aýyndan başlanjak ýurt daşyndaky aktiwistleri arassalamak işleri hakyndaky maglumatlar tötänlikmi? Türkmen halky diýip ýutub kanalyňyza at goşanyňyz hem halky ýalanlaryňyz bilen gipnoz etmäge ýaramady. Adynyň nähili many berýändigi henizem belli bolmaýan DWT-niň indi haçan halky gozgalaň turuzmaga gatnaşdyrmak üçin jenneti wada berip, garantiýa etmegine garaşaýmasak galan zatlaryň ählisini wada berdi, ýöne halk ýene ynanmady. Näme üçin? Hiç oýlanyp göreňzokmy, halk köpçüligi näme üçin DWT-niň ýalan wadalaryna ynanman gelýä? Hany, siz türkmen halkydyňyz, halk hereketidiňiz. Näme üçin halk size birje gezegem ynanmady? Bu nämäniň alamaty? Muňa tomaşaçylar baha bersin. Sebäbi DBT-niň muňa hiç haçan akly ýetmejekdigi telim gezek subut edildi. Ata Watan, Kizil elma, täze Türkmenistanyň gurujylary! Sizem dowam ediberiň! Siz düşüniň näme üçin bäş. Türkmenistan üýtgemeli däl diýlen ýagny ösmeli däl diýlen many berýär DBT-de. Ýa, bu taýdaky iki kelläniň manysy belli. Çary berlen Tugrul begiň nämesi bolmaly? Iki adam urýasa döwletiň başyny. Ine şu baýdagy ýaňky bir parlament näme etdimi, kabul etdimi ýa-da halk teklip etdimi, ine şuň ýaly bäş sany et ýyldyzy, göli bäş bolsun diýip. kimden çykdy bu zat? Ya yine şu sungat işgäri mi şu döwrüň? Kim etti bu zadı?
Çagrul beg bilen Togrul beg döwründe iki kelle bolup, häzirki Türkmenistanyň ştandartynda 5 vilaýat 5 kelle bolsa, siz özüňizi gynap oturmaň. Bir kelläni aýryň, dört ediň. Iki ýaşuly ýokarda, sizem aşakda. Sapar Yklym, Halmyrat Söýün, şorta sözli kemine hem-de aktiwist Aýdyň, jüp bolar. Emma tizräk boluň, hereket ediň, gurluşyk uzaga çekmesin. Mundan soňra iň täze Türkmenistany, iň täze komitetleri gurmaly siz. Berekella! Halky güýmemäni gowy başarýaňyz. Näme Türkmenistan siziň ataňyzyň ýerimi? Ony kelläňize görä bölüp paýlar ýaly. Siz halkdan soradyňyzmy? Maslahatlaşdyňyzmy ýogsa? Heý, şoumenler! Size ýurt düzeläýse bir aýratyn kanal açyp bermeli, güýmener ýaly. Hökman başararsyňyz. Subut etdiňiz muny. Erkin Türkmenistan kanaly hakynda. Ak Welsapar aga, size ýüzlenýärin. Bu soňky goýan üç wideo materialyňyz meň ünsümi çekdi. Näme indi siz feýk bilen abraý gazanjak bolýaňyzmy? Wiý, Arkadag öldi, ogly awariýa boldy diýen maglumatlary, liderleri öldürjek bolýarlar diýen feýkleri ýaýradanam siziň kanalyňyz-da. Näme at oýnadýaňyz? Panorama kanalyndan informasiýa aldyk diýip, siz ol kanalyň ýumoristik kanaldygyny bilip durup beýle maglumatlar paýlaşýaňyzmy? Halky bu derejede äsgermezçilik etmäň, gaty gülkünç hem gynandyrjy ýagdaý. Meniň gözümde bahaňyz galmady belläň. Siziň manipulýasiýaňyz haçan gutarar? Hemmäňiziň! Halk samsyk däl, ýeter! Bu gün irden meşhur blogger Murat Razzakow atdaşyny goldap gowy material goýupdyr. Bu hakynda-da pikirimi aýdaýyn. Gaty görüşmek ýok, bu meň pikirim. Myrat Gurban aýkido ussady bolsa syýasatdan tejribesi bolmasa indi ýalňyşlaryny düzedip öwrenjek bolsa syýasatda näme iş edýä. Türkmen halkynyň üstünden edilýän eksprimentler, Oýunlar şonsuzam azmy? Halk ýa-da hereketler entäk ýaş çaga ýaly bolsa bu oýunlar dowam etse aýaga galarmy? Öwrenmek üçin näçe wagt gerek? Syýasata çykan adamyň ýalňyşmaga haky ýokdur inim. Berk belli. Gadyrdan ildeşler! Men size ýüzlenýärin. Syýasata goşulman biperwaý bolsaňyz, syýasat siziň durmuşyňyza ýalançylaryň, ogrularyň we mugthorlaryň kontrolynda goşular hökman. Unutmaň! Watany haramzada diktatorlykdan halas etmek üçin owal başda syýasaty şeýle haramçylyklardan, ýalanlardan halas etmeli. Häzirki alnyp barylýan syýasatdan, halkyň düşen ýagdaýyndan hemmäňiziň habaryňyz bar. Men Türkmeniň ertirki güni üçin sizi dogry görnüşde aktiwleşmäge çagyrýaryn. Kimi goldaýan bolsaňyz, ynanýan bolsaňyz tapawudy ýok. Ýöne hakykat üçin herekete goşulyň. Ýazanlara we syýasy hem biznes duzaklaryna biperwaý bolmaň. hakyňyzy, hukugyňyzy talap ediň. Ýalanlary we syýasy duzaklary logika bilen seljeriň, haýyş edýän. Käbir hereketlere goşulyp, sessiz el çarpyp, wezipä garaşyp, hakykatlar görmediksirän bolup oturmaň. Öz dogry, ýerlikli hem halky haramçylykdan halas etjek pikirleriňizi aýdyň. Diňlemeseler hakykatyň hatyrasyna bir netije çykaryň. Bu gidişde türkmeniň ykbaly düzelmez. we gynansakda hasam aýylganç bulaşar. Her adam öz hak-hukugyny talap etse, agy-garany saýgarmagy başarsa, belki ertirki gün şu haramçylyklaryň tümlüginden ýagtylyga çykarys. Hakykaty ýok etjek ýa-da üýtgetjek bolýan ýalan propagandalara, Prowokasiýalara biperwaý bolmaň. Aslynda gorky ýok, biperwaýlyk bar. Hakykatyň hatyrasyna oýlanyň.